Hello, tunah chuan Aba number en dan hei kan lo sawi ang a, tlangpuiin golden card PMJAY golden card nei tan kha chuan Aba hi kan nei sa an rawn create sa niin a lang a, chuvangin umm siam chawp ngai lovin a number kha hriat ta ngai. A ni maithei a hmasain a ba hi eng nge tih a hre hmasa phawt ta ila a ba lam pum chu aah Ayushman Bharat Health Account tihna a ni a a awmzia chuanin ih kan in entir reng reng hian kan in entirna result leh investigation hrang hrang a te kha he a ba number ah hian an lo thun lut tawng a tichuan umm-- Doctor a kan kal leh a maw, hmun danga ka in entir pawh khan kha kan aba number an chhut luh khan kan nat dan a hma a, doctor min chaw dan te kan na dan hrang hrang a te kha engmah sawi nawn ngai tawh lo khan an lo hre zel tawh dawn a ni, chuvangin a tha em em a. Hei hi an kalpui tan tawh a, Mizoramah pawh an kalpui chho ve dawn avang hian tunah chuan kan in entir te pawn enge i aba number an rawn tin rawn ti tawh dawn a, chuvaiin kan aba number a hi hriat lo hriat lawk hi a tul em em tawh a ni. Chu chu tun hunah hian a bikin golden card lo nei tawh ho tan aba number hriat dan teh kha kan rawn ti lang ang a, golden card nei lo tan pawh aba number hi neih vek a ngai a, ih a tih dan. Kei pawh a awm tho va, a harsa chuang lo a, Marzu tawn hunah hian kan sawi pah deuh tho na chungin Golden Card nei tan a ba number hriat dan kan rawn ti lang dawn ni. Hmasa berin Play Store-ah a in lut ang a, a ba number hriat theih dan hi a hrang hrang a awm a, eka kher atang te pawhin a hriat theih a, mahse tun hunah hian a ba tih application hei a chung search bar ah hian a ba tih hi in-- zawng anga hemi a pa hi an chhu lut ang a, ih kei chuan hei ka lo download sat tawh avangin eh download a ngai tawh lo va, a pa tih ahin kan lut ang a. Hei hi a lo lang ang a, continue tih in click ang a, chuan helai agree tih hi in click ang a, a chung ber zel hi in click ang, while using the apps, while using the apps. Alo. Chuan tah hian register leh log in tih lo awm ta a ni. Log in hi chu he aba tuna mi kan application a lo hmang tawh tana luhna a ni a, register tih chu hemi kan vawikhat download a, kan install a kan luh vawikhatna a nih chuan tah hian luh tur a ni. Register. Hei tah hian hei hi a lo lang ta a, hei aba number chhut luh tur te a lo ti ta a ni. Hei hi umm. Ka sawi tawh ang khan golden card lo nei tu hi lo nei tawi chuan a bar hi kan nei tawh sa ang ani vangin lo la lut ngai miah lo pawh ni ila helai forgot a bar number tih hi kan lut anga chuan hei mobile number tih hi kan chhu bawk kan chhu leh anga awlsam dan ber in tah hian ih a ih golden card kan siam laia kan phone number I theih luh kha kan chhu lut anga ti chuan OTP thleng anga kan ti mai thei anga a nih loh chuan Aadhar number kan click anga hei kan continue anga Aadhar number kan chhung a chuan OTP lo thleng a ti khan kan aba number chu lo lang dawn a ni tunah hian kei chuan phone number ka hriat sa vang in phone number ka ti anga hei hi golden card kan siam lai kan phone number theih luh a khan OTP thleng dawn a ni tun hunah hian kan i than i phone number ka lo hmang chhin anga

Lo thleng ta hei hi duh le tiang kan screen shot mai dawn a ni mi dang number zawng leh dawn ta ila tlawhte in number khan sawi leh teh eight one one nine nine six seven two two eight tikhan otp a thleng ve leng a.

hei tikhan a va number pawh hei pawh hei a lo nei sa tawh a tikhan ka ku screen shot mai tur a ni ta a ni tin an a dang ka ti leh chhin anga register forgot a va number ka ti leng a phone number ka phone number pakhat hi ka chhu chhin ang nine four zero two five one nine zero one seven hei ka number a ni a. Hei a pahnih ti hei hi tikhan tick a ngai a chuan ka next ang chuan otp zero two two two seven four Hei hi a awmzia chu hei lo awm tak teuh mai a, eh kan a awmzia chu ka tuna ka phone number hman lai hian golden card kan siam lai khan ka phone number hi ih kan chhungkua khan kan chhungkaw phone number ah khan ka theh lut teuh a ni, chuvangin hei eh. a awm teuh mai hei tikhan hei anaba number hriat theih vek a ni a harsa lo tikha kha kha aba number hriat theih dan awlsam deuh chu hi a ni mai chuan sawi tawng khan umm khatianga lang thei lo te kha chu sawi tak ang khan hriat nau atang hian kan tih anga kan ada number kan chhung a. chuan aadhar number kan chhung a chuan hi kan click leng a chuan next a nia a kan aadhar a phone number link ah khan otp lo thleng chu kan chhu lut anga tikhan ava number kha alo lang leh mai dawn a ni hei hi helaia awlsam deuh deuh a tuna kan tih lan theih na chhan ah kha chu golden card nei ho hi chu ava number hi in create sa a nia umm khatiang kan ti lang mai thei a ni ava number hre lo tan. Golden card nei ngei si khang vel kan sawi a lang thei lo kha chu a case ah chuan golden card in siam lai a in phone number theh luh kha in lo hmang tawh lo a maw in hre tawh lo a ni thei a chu chu a retrieve dan a chu. Forgot aba number ah hian in kal anga chuan aadhar number tih hi in thlan a ngai anga chuan hetah hian in phone number kha in aadhar number kha in chhu lut anga chuan hei ai agree tih in tik anga tan next a in tih hianin in aadhar number leh in phone number kha a in link ngei ngei a ngai a ni phone number leh aadhar link tha lo chu-- a retrieve thei lo va ni. Chuan eh Aadhar number in chhu lut anga aia a rawn click anga next in tih chiah khan in Aadhar a in phone number link ah khan OTP a thleng ang a, chuanin OTP in chhut luh khan eh a lo lang mai dawn a ni. Chu chu a ni mai. Chu chu phone number leh. A dar a in link erawh chu ngai ni tura mi pawi kan chhu lut chin ange one five three nine six eight one five three nine six eight continue kan click a chuan tikhan hei hei ka ka ka ka ka aba number ani ve thung ani kha kha tih dan kawng tho chu ani anih chu. Mahse goal in cut nei lo chhungkaw an lo awm ta, khang goal ten cut nei lo kha chuan a va number a hian nei ve tho a ngaih avangin ih tiang atang te pawh hian a va number kha a create thei a ni hei, Aadhar number kan chhung a. Tik anga chuan next kan ti anga otp lo thleng a otp kan chhut na chin chhut luang zawh zawh ah khan tikhan ih an create mai dawn a ni.